Hankali maa di zaŋ zani lɛɣa. A mi gba ni yɛn gu gɔrim maa ni la shɛli m-pa shɛli ka zuŋɔ ŋɔ a ni wumdi li ŋɔ maa, a takahi maa yɛn nyami zaŋ chaŋ yuun dali na ka a mali a shili. Hali di ni niŋ ma ka ti ni yɛri tuun baŋsim maa ka yi nyɛla daŋ puuni, yi niriba a lee nyɛlinya ka yi bɔri ni yi mali shili viɛnyɛliŋga m-pi yi ni yino ka o gu. Chɛ a nyɛha yɛtɔɣ shɛli ka mɔɣisi ŋɔ. tin shɛli di bela waasa eh bini ŋɔ eh bɛ ni yino min o ni bela ya ŋɔ so shɛli o ni doli kana di zaɣ yiŋga ka yɛn nyaai ŋɔ maa di be a hafu puuni. A nya bɛ ni niŋ shɛm? N daa tɔɣisi viidiyo shɛli puuni kaman Building Your Bank Statement ka bɛ naan laɣim taba Bɛ bipola kamani Dagbaŋ polote ni ʒini Wulibɔŋ puuni bee paati ʒee ŋɔ maa ka bɛ laɣim n-ku paai n-dɔb bua n-laɣisiri liɣiri. Bɛ tila taba bɛ laa nachimba maa oo, bɛ laa nachimba maa bɛ chira anii ka bɛ ku ku paai n-laɣisiri liɣiri maa. Laɣiri maa nyɛla din yiɣisi shɛm bɛ niriba 15 ka laɣiri maa ka di yiɣisi one billion paai laɣiri ka o kooŋɔ bɛ ku chaŋ ti deei li ŋuliŋɔ bɛ ku chaŋ ti deei li ka bɛ tumdi li ka bɛ ban mali paɣa bɛ paɣaba ka bɛ gba nuu pahi lala tuma maa puuni ka bɛ tumda ka di nyɛla bɔ zuɣu bɛ bɔri ni bɛ reesi laɣi shɛli din yɛn che ka lala laɣiri maa zaŋ bɛ zaa ha go laɣiri maa bɛ ni laɣisi laɣiri maa ka di paai one billion maa ka bi puuni a yi chaŋ ti wɔɔgi ni yɛli luɣi shɛli polo ni ka di maa bini be di bank statement shɛm liɣiri ka a mali sɔŋni ka kpuɣiri lala liɣiri maa ka bi naan gbaai ka bi zaa zaɣi yino chaŋ ka bi chaŋ ti yoogi bank account nima ɛɛn liɣiri maa yi pa nyɛla ready cash ka adalichi ka di gbubili ka ŋun bɔŋɔ niriba ata ŋɔ Zuŋɔ ŋɔ goli ŋɔ puuni yi niriba anahi ŋɔ n-yɛn zaŋ yi liɣirinima n-chaŋ ti niŋ, ka bɛ pirigil o, ŋumbɔŋɔ ka a zaŋ sixty million n-zaŋ chaŋ ti niŋ Adana, ka ŋumbɔŋɔ gba zaŋ sixty million, ka ŋumbɔŋɔ gba zaŋ sixty million ka bɛ zaŋ chaŋ ti niŋ. First group niriba six ka bɛ zaŋ niŋdi lala hali ka six months maa ti paagi. Ka bɛ shɛba bɛ ban zaŋ naŋ maa ka bɛ lan chɛra nti piiri di puuni shɛli na n-ku na ka di wuhiri ni kadama o niŋ li bizinɛsi shɛli bee tuun shɛli ka o tum goli kam ka nyari sixty miliɛn maa ka o zaŋ zaŋ sɔŋda ka lan yihira lala waan biliɔn ni lahi shɛli din pa di zuɣu maa. Dina ka bɛ zaŋ zaŋ niŋ ti bɛ zaa lala hali nti tuugi ka bɛ zaa zaŋ zaŋ chaŋ ti apilaayi visa ka bɛ lihi n yɛli ti ni yɛri binshɛɣu nyɛla gɔrim yɛtɔɣa gɔrim maa mi n suhiri lala m mabiligu zaaha m bi tiri so visa bee n ka visa bee m mini agent so bi tumda ka di nyɛla n nyɛla agent zaŋ zani ta amaa din nyɛ gɔrim yɔɣu maa biɛɣukam yɛtɔɣa nyɛmi ni kadama ti ban be gɔrim maa puuni N tin po n-chaŋ a ti paagi ka binshɛɣu di ti, ka ti niŋ yoli tɛm ka ti niŋ a ya ya, ka ti naŋ nira daa pun mi n daa naan niŋ ŋɔ ka niŋ ŋɔ. Di yɛtɔɣa ka mali a ka ti tɔɣisira. Ɛ! Kambɔnsi ŋɔ maa laa ka bɛ zaaha doli, bɛ mi salo maa bɛ galisimi, ka di nyɛla bɛ puuni yino yi daŋ n-ti baŋ binshɛɣu ka di yi viɛla. O yɛn wuhila o nyaaŋanim ŋɔ maa ka bɛ gba zaa gbaagi. Di zuɣu hali kambɔnsi ŋɔ maa bɛn mali bɛ ni shɛba ka di nyɛ o chaŋla Saudi polo, Libya polo ka ti kuna nti gari chaŋ Silimiintiŋa. So din ka bɛ doli chana biɛɣu yi ku neegi a yi chaŋ airport Flight nim din yiɣira ti mba bihi bi nyɛ migration n bɛ airport maa puuni bin yɛla kɔbigu puuni a ti yɛn nyɛla ti northerner zaɣiyindi hali bia naan tom nyɛ nyin northerner ŋɔ maa nyɛ n gɔrim bi mi ti ma ka di nyɛla yuun kam puuni bia ti ku nyɛ ti huu huu dii pa Saudi naɣila Makka polo ti chana Hajji nambɔ di zuɣu bia ti nya ka di nya yaɣa chana Silimiintiŋa di niŋdi ba la lahiʒibu di bi galisi. Mabihi pam ni di ma shɛhira. Di zuɣu so dini ka bɛ doli gɔra? Wula ka bɛ niŋdi sɔŋni taba? Lala yɛltɔɣa ŋɔ maa ka ti laɣinda n-yɛri nyini ŋun ʒiya ŋɔ maa. Niriba pam tooi bɔhiri ma, Bro, Mister President, ee n di bɔri ni n go, wula ka di ni tu ni n piligi? Piligu a yi bɔri ni a go, din ku niŋ talahi nyɛla bom liɣiri liɣiri n gɔra, piligu bom liɣiri liɣiri n gɔra. Di nyɛla n suhi n gba zaa di bɔri ni n go, n suhuri beni mi. Di ŋɔ ti zaa di bɔri ni ti mali liɣiri, ti zaa di bɔri ni ti mali loori nim duhira A nyebo dizuɣu binshɛɣu kam malila di piligu shee. Piligu a yɛn gu la a daa n kpali shɛŋa ni yɛn kali ti a ŋɔ maa kpam a maŋ ka a zaŋ zaŋ pahi biɛhigu puuni ɛɛn piligu ka a ti yɛn yɛli n di bɔrimi m bɔrila Australia m bɔrila Canada m bɔrila America m bɔrila UK man bɔrila Italy bee m bɔrila German piligu bɔhi ma maŋa liɣiri ka a yɛn bo Dini nyɛ piligu liɣiri ka o mali gɔra. Loori bi ʒiya free n chani Tamale, n chani Ankara, n chani Kumasi liɣiri ka bi mari gɔra. Di zuɣu piligu ka a yɛn go liɣiri n nyɛ a yɛn bo shɛli. Din pahiri ayi, tuun baŋsim din sani ka a mali chani na nimaani Nyɛmmaŋmaŋ ku ʒirimi ka bɔh a maŋa, N ni yi chaŋ ti paagi ni chɛbu shɛli maa? A ni bɔri shɛli maa? Tuun bɔ ka a mali? Tuun din m-be a nuu ni ka di nyɛla ni ʒiya ŋɔ mali li baŋsim yaaka zaa. A haŋkali puuni a yi chaŋ silimiin tiŋa bee chɛ a chaŋ nimaani, dini yɛn nyɛ a nuu ni baŋsim? Bɛ yi ti ka a ti yɛli ni ka dama ti bɔrila tuun yaaka zaa ka a ni tooi mali li? Ti gbansabila zaa din muɣisiriti nyɛla ti ka nuu ni baŋsim ti yi kɔhim chaŋ yɔɣu kɔbigu puuni ban mali tuma tumdi silimiin tinsi din nyɛla Wakala silimiin tiŋna n-ti bɔhili di zuɣu tuun baŋsim liɣiri piligu tuun baŋsim di niŋ talahi pam. Din pahira, guard your information, Gaadimi a information. A yi nya a information, a wumdi tiŋ maa ni biɛhigu, do your own research. N gaadi a mini maŋ information, n niŋdi a research. So beni ka o lan bɔhi, N yɛn gomi n mi o mi ni yɛn chaŋ luɣ shɛli polo? Di saha na yihimi gɔrim maa a suhu ni. Ti mi ni yɛri ni gɔrim maa di pala ti yɛra la silimiintiŋa kɔŋko. Gɔrim maa di puya paya paya paya paya paya. Ka ti yɛra gɔrim maa puuni paya paya maa ni nyɛ shɛli. Ti yɛlimi a ya visa process nyɛ ma maa ni tooi boli ka so m-lahi bɔri li tiri a. Ka n yɛra ya visa process maa di shɛŋa benimi di bela paya paya paya. Nyɛ ma maa ni ni tooi gari tooni n-chaŋ office ni shɛli ni n-ti boli ka yɛra ya a yi chaŋ di puuni bɔhibu ya m-bɔhi a, a ku tooi di yiɣisi chaŋ ni n ni kuma bi bɔhiri tɔha. A yi chana, bɔ ni bɔ ka di to ni a mali? A yi chaŋ interview, bɔ question ka bi to ni a mali? Ka n yɛla yaa, din dii niŋ ka di nyɛla nyɛ manmaŋ n apply tourist visa, ka sokam n gɔri chani silimiintiŋa ka deeri visa. Ŋmahinli, ka sokam gɔra ka deeri visa, ka visa mi zaaha n-chani interview. Kaman Saudia polo ŋɔ nim ŋɔ ba ŋɔ ŋuna, di mala ka di nyɛla nyingɔ maa bi ku bɔhila bɔhi shɛŋa ŋɔ ka bi deei li ka bi niŋli company n-ʒira chana, yi yɛla bɛ yi di ku. Haʒi ka a gɔra ka bi chaŋ ti deegi a haʒi binshɛɣu ka bi zaŋ ti ti a ni a gɔri n-bɛ yi di ku. a visa nim shɛŋa ti ni yɛri maa ka taribiya Kuwait ka a chana Laribaa ni gɔbima a yɛtɔɣa di bela di ko. Di zuɣu gɔrim di bee paya paya ninvuɣu so ŋun mi gba zaa yiɣisi ka di nyɛla o apply mi ni o chaŋ silimiin tiŋa silimiin tiŋ law bi zalisi ni Larabawa tinsi maa shɛŋa zalisi di pa yim silimiin tiŋ mi Italy nim law ni German nim law ni France nim law Canada law UK law di pa the same thing di zaha nyɛla paya paya di zuɣu niriba ashem ka ti zaŋdi wuhira yinim ba ŋuŋuna yi needirila yi visa process ka yi yuri ka je bɛn bɔhi li lala bɔhi zuŋɔ maa di zuɣu ka ti lee wuhira yaa dindee niŋ ka di niŋ a apply ya ni a chaŋ tourist visa A yi chaŋ ti YouTube maa channel maa puuni, baŋ applyira bɛn gaadiri shɛm di zaa video ni ŋɔ maa ti zaŋ li zaŋ sɔŋ ŋɔ ka suhira ni kadama di niŋ a mabia zaŋ ba share and like and subscribe ka follow yi nir ŋun zaŋ idea nim zaŋ zaŋ ti a din niŋ anfaani zuŋɔ mini biɛɣuni N gari ni ti yɛn yɛli ni ti yɛn taai la di yɛn tuusiri bee di yɛn waa mili a suuna bee a daa mili ya la a hankali maa di zaŋ zani li a, a mi gba ni yɛn gu gɔrim maa ni la shɛli m-pa shɛli ka zuŋɔ ŋɔ a ni wumdi li ŋɔ maa. A takahi maa yɛn nyami zaŋ chaŋ yuun dali na ka a mali a shili. Hal di din na ŋɔ ka ti ni yɛri toon baŋsim maa, ka yi nyɛla daŋ puuni, yi niriba a lee nyɛ nya, ka yi bɔri ni yi mali shili viɛnyɛliŋga m-pii yi ni yino ka o gu. Chɛ a nya a yɛtɔɣ shɛli ka mɔɣisi ŋɔ, tin shɛli di be li waɣisa ɛɛ bini ŋɔ ɛɛ bɛ ni yino min o ni bi lahi yɛ ŋɔ. So shɛli o ni doli kana di zaɣ yiŋga ka yɛn nya a ŋɔ maa. di be a hafu puuni. A nya bini niŋ shɛm? N daa tɔɣisi viidiyo shɛli puuni kaman Building Your Bank Statement. Ka bɛ naan laɣim taba bɛ bipola kaman Dagbaŋ Poloten ni ʒiini woli bɔŋ puuni bee paati ʒee ŋɔ maa ka bɛ laɣim n-ku paai n dɔbua n-laɣisiri liɣiri Bɛ tila taba bɛ laa nachimba maa oo, bɛ laa nachimba maa bɛ chira anii ka bɛ ku ko paa n-laɣisiri liɣiri maa. Liɣiri maa nyɛla din yiɣisi shɛm bɛ niriba 15 ka liɣiri maa ka di yiɣisi 1 billion paa liɣiri ka o ku ŋɔ bɛ ku chaŋ ti dii li, ŋun ŋɔ bɛ ku chaŋ ti dii li ka bɛ tumdi li ka ban bi ba mali paɣa bɛ paɣaba ka bɛ gba nuu pahi lala tuma maa puuni ka bɛ tumda. Ka di nyɛla bɔzuɣu bɛ bɔri ni bɛ reesi liɣi shɛli din yɛn chɛ ka lala liɣiri maa zaŋ bɛ zaaha go. Liɣiri maa, bɛ ni laɣisi liɣiri maa ka di paai one billion maa ka bɛ puuni A yi chaŋ ti wuhi o jinli yel luɣ shɛli polo ni ka di maa bɛn be di bank statement shɛm liɣiri ka a mali sɔŋ ni ka kpuɣiri lala liɣiri maa ka bɛ naan gbaai ka bɛ zaa zaɣ yino chaŋ ka bɛ chaŋ ti yoogi bank account nima ɛɛn liɣiri maa yi pa nyɛla ready cash ka a dalichi ka di gbibili ka ŋun bɔŋɔ niriba ata ŋɔ Zuŋɔ ŋɔ goli ŋɔ puuni yi niriba anahi ŋɔ n-yɛn zaŋ yi liɣirinima n-chaŋ ti niŋ, ka bɛ pirigil o, ŋumbɔŋɔ ka a zaŋ sixty million n-zaŋ chaŋ ti niŋ a dini, ka ŋumbɔŋɔ gba zaŋ sixty million, ka ŋumbɔŋɔ gba zaŋ sixty million ka bɛ zaŋ chaŋ ti niŋ. First group niriba six ka bɛ zaŋ niŋdi lala hali ka six months maa ti paagi. Ka bɛ shɛba bɛ ban zaŋ naŋ maa ka bɛ lan chɛra nti piiri di puuni shɛli na n-ku na, ka di wuhiri ni kadama o niŋ li bizinɛsi shɛli bee tuun shɛli ka o tum goli kam ka nyari sixty miliɛn maa ka o zaŋ zaŋ sɔŋd a ka lan yihira lala waan biliɔn ni lahi shɛli din pa di zuɣu maa. Dina ka bɛ zaŋ zaŋ niŋ ti bɛ zaa lala hal nti tuugi ka bɛ zaa zaŋ zaŋ chaŋ ti apilaai visa ka bi lihi n yɛla n video shɛli puuni cham ti watch laa video maa yi I apply visa bɛ niŋ a interview dii nyɛ so n ti a invitation bee nyini man man chaŋ ti apply tourist visa yi niriba ayi maa yi kali lɔɣu bɛ niŋ a interview interview maa puuni gbana bo ka yi zaŋ chaŋ ka bɛ ti niŋ a interview maa di tu ni bɛ nya a bank statement di tu ni bɛ nya a income a yi nyɛli Tuumba ka a a risiiviri salaari shɛli a mali kɔmpini bee a mali binshɛɣu laa binyɛhiri maa zaa di to ni bɛ yuhi li lala dalirinim ŋɔ zuɣu ka bɛ yɛn zaŋ ti a invitation di zaa bee chaŋ ka bɛ ti ku lihibu lala bini maa ka bɔhi ba goli puuni ala ku yɛn lihimi goli puuni ni n deeri n nyɛla business man goli puuni n tooi nyari sixty million bee seventy million ka bɛ shiri check or withdraw nor replacement.

Jahima accommodation mini shɛli polo Silimiin tiŋ ka accommodation a chani maa ka bɔhiri accommodation bee salary maa a lee nya yihili a hankali puuni Silimiin tiŋ nyɛmi ni kunduŋ suhirili Naawuni ni Naawuni kpɛhimo buzɔŋ ni ka o mi zaŋ o yaayi di zuɣu Silimiin tiŋa di nyɛ steps nima ata n-nyɛli. A yi bo soli n-chɛ Silimiintiŋ naagi n daambala maa, kpɛbu maa bi zani tariga. Laɣ shɛli a ni ku di la hal ti kpɛna maa, di bela di ko. Di bela di ko n daambala maa, ka a lan zani ka yoli so kpɛna Silimiintiŋ na, ka di lan ʒiya ni a lan bom laɣ pala, ka lala laɣ pala maa mi bo gbana zaŋ zaŋ ti a. N zaŋ zaŋ bo gbana. Gbana maa, imaa so ka a yɛn yoli liɣiri ka yi niŋ marriage. Eeh so ka yi yɛn saani zaŋ zaŋ ti a, di paya paya gbi zaa mi lan beni mi. A ni kpɛna maa o nyɛ ŋun zaŋ in ma invitation kana ka bi bɔri ni a kuli bɛ nyɛ ŋun zaŋ tourist zaŋ kana ka ti bɔri ni a kuli a ku tooi di kana n yɛla ya ka dima a yi naɣi kpalim ka yɛn tum tuma ti ni booni binshɛɣu yɛ gbansabili tuma la black job la dini ka a naɣi yɛn tumda n gaadi liɣiri n naan zaŋ bo nyɛ m maŋmaŋ gbana A future n bala maa. Silimiintiŋa yi yi bɔhi so beni ŋun n tooi lan ku liɣiri gari ten thousand bee fifteen thousand gbana bɔbu yaha ka be silimiintiŋa n di yɛn chɛ ka o nya gbana di zuɣu di benimi. Di zuɣu a ni tooi di sami shɛli n chana silimiintiŋa di nyaaŋa ka lan niŋ sam kara din yɛn chɛ ka a nya gbana. Di zuɣu silimiintiŋ ka ka a di ka a ti sheena ka kpuɣi a baaji a tumdi la tuma. Di zuɣu ŋɔ ni ŋɔ maa ti lɛrila di baŋsi ni a gbaagi n-zaŋ niŋ a zuɣu ni a ni di tɛhiri shɛm maa ka di pa lala. A mi yɛtɔɣa ŋɔ maa a ni neei bee? Bee a nini bi neegi? A nini bi neegi yɛtɔɣ shɛŋa n suhiri a mi a ni tooi bɔhi bɔhigu n-zaŋ zaŋ sɔŋ di loodi comment section maa puuni. N yuli m-booni Mister President on social media kahigibu ni bɔhimbu ni ninneesim ni soya di paya paya bee din mindi taba din doli n gɔri n chani a ni bɔri luɣili kam ni yɛltɔɣa kam ni a diri di zuŋɔ ŋɔ. Yan sɔhimi Ti tɔbu shɛli ti ni tuhiri ŋɔ maa, ti ni kpuɣi ti waanu shɛli ŋɔ maa, di yi pala ti niŋ li naŋgban yindi ni bɔbigu n-nyɛ yaa. Ti yi bi niŋ bɔbigu ni yaa, ti ku tooi tuhi. Ti mi naai yi niŋ bɔbigu ni yaa ŋɔ maa, dini ka ti yɛn doli na ti laɣim la taba shee ka laiki ka fulugi. Ti yi galisi, ti nini yɛn neemi. Hali di yi ti niŋ ka di nyɛla ti galisimi kpe ŋɔ maa, ka di nyɛla ti so n-kana ka di ʒiya ti riisim binshɛɣu n-sɔŋsi lala niri maa,